Yy, dwi'n dod o Lanllyfni yn Nyffryn Nantlla yn enedigol. Yy, ysgol gynradd Llanllyfni, ysgol Dyffryn Nantlla. Es i coleg normal Bangor i ddysgu bod yn athro, ond gan fo fi'n gwbo bo 'na lot o blant drwg allan yn y byd 'na nes i benderfynu peidio mynd yn yn athro. Yym, es i'n was ffarm wedyn i Sir Fôn a gweithio i gwasanaethau cymdeithasol Ynys Môn yn helpu y deillion a plant dan anfantais. a wedyn dechrau gweithio fel gyrrwr a swyddog cyhoeddusrwydd i Cwmni Theatr Cymru, a wedyn gwneud rhyw fath o hen brentisiaeth, hen ffasiwn efo Cwmni Theatr Cymru a dysgu am gefn llwyfan a bod yn yym rheolwr llwyfan, a wedyn yn ara deg dechrau actio, a mi ges i'n big break fel petai yn yym Steddfod Caerdydd yn 79 pan ges i ran mewn roc opera Dic Penderyn, oherwydd mi o'n i'n canu hefyd ar y pryd 'lly. Allan o'r holl rhaglenni teledu da chi wedi actio ynddynt, pa un yw eich ffefryn? Wel, mae'n debyg bod rhaid i fi ddeud Come On Midfield oherwydd y sylw mae rhywun yn gael yn sgil hynny 'lly. Er, mae rhaid fi ddeud o'n i'n hoff iawn o cymeriad Les Hughes yn Talcan Caled. Gath i ffilmio wrth gwrs rhan fwya' yn Porthmadog a dipyn o'r gyfres gynta' yma yn Penrhyn. Allan o'r holl fandiau dach chi wedi bod yn aelod ohonynt, pa un yw eich ffefryn a be, a, a beth yw eich hoff gan? Waw, 'na gwestiwn. Yym, wel, mond tri band, ddeud y gwir, dwi wedi bod yn aelod llawn amser yno, sef Christbas, Sobin a'r Smeiliaid, a Bryn Fôn a'r band ŵan 'lly. Yym, o Christmas, jyst yn rhyw fand hwyl, ddeud y gwir, jyst ffrindiau coleg yn chwarae gwmpas, doedden ni'm yn cymryd yn hunan o ddifri o gwbl. Yym, felly mae'n debyg mae Sobin oedd y band iawn cynta. Yym, a, wch, mae hoff gân yn amrywio, fel arfer mae o'r gân da chi newydd sgwennu ddwytha lly, er rhaid fi ddeud dwi'n reit hoff o Bardd o Montreal. Beth yw eich hoff ffilm? Yym, ffilm sy 'di cael ei wneud gen rywun arall 'lly ta ffilm dwi 'di bod ynddo fo? Ffilm rhywun arall. Yym, mae'n debyg ma' One Flew Over the Cuckoo's Nest, fysa hwnna efo Jack Nicholson. Pa gymeriad o ffilm fyddech chi'n fyddech chi'n hoffi ei actio? Yym, 'swn i'n licio Gath ei gwneud rhan Travis Bickle yn Taxi Driver, rhan gath ei wneud yn enwog wrth gwrs gin Robert De Niro yn deud pethau dda, Are you looking at me? Are you looking at me? Ydach chi'n hoffi ein stwdio radio yma yn Ysgol Cefn Coch? Wel yndw, dwi'n meddwl bod hi'n arbennig o dda a mae'r ffordd dach chi'n defnyddio'ch offer yn, yn wych. Ydach chi'n yym, Meddwl fyddwch chi'n gallu recordio bandiau? Fysa'n iawn i fi ddod a'r oge i gyd yma bo chi'n recordio ni'n canu 'lly. Ynni. Beth sydd gennoch ar y gweill ar hyn o bryd? Wel, dwi ar daith ar hyn o bryd efo'r ddrama Come On Midlife, drama dwi 'di sgwennu a 'di gyfarwyddo ac yn actio yn hi hefyd, gneud bob dim yn hun. A da ni ar yr wythnos gynta, a mae'n mynd reit da. Da ni wedi bod um, Llangefni nithiwr, a dyna pan bod yn llais i fel hyn. A sio mynd i Pwllheli wan prawn ma i roed y set i fyny. A da ni'n Pwllheli fory hefyd, dau byfformiad fory. Oherwydd da ni gorau gwneud perfformiad ychwanegol yn y prawn, am bod yna gymaint o alw am docynnau. Bryn Fôn, diolch i chi am ddod yma i lawnsio ein radio a gobeithio y cawn ni eich clywed eto ar Radio Cŵyl Cefn Coch.